Ir-relazzjoni bejn il-bnedmin u l-annimali taf ħafna forom. Hemm min irabbi l-bhejjem għal raġunijiet agrarji, hemm min iżomm l-annimali għall-kumpanija, u hemm min jikkompeti bihom. F'din ir-rokna, Juzi Gatt se jagħtina xi tagħrif dwar it-trobbija tal-bhejjem, b'ħarsa speċjali lejn iż-żwiemel.
Meta kont żgħir jien u kont imur nixtri m'ommi jew ma' nanna jew ma' min ikun insomma konna nidħlu fil-ħwienet u spiss kont tara ritratti imdendlin mal-ħajt fi gwarniċ li jkunu juru xi żwiemel tat-tiġrija. Ħafna drabi dawn iż-żmien ikunu tas-sidien tal-ħwienet stess għax dari u nimmaġina anki llum għad hemm ħafna nies li huma interessati ħafna fit-trobbija tal-bhejjem l-aktar fil-fizjun u t-tiġriet. Issa daw in-nies kif tistgħu tifmu jekk tridu nies li għandhom xaqsum mal karozzini per eżempju, tifhem, dawn għandhom ħafna terminoloġija li ħafna drabi jafuha huma biss fis-sens li n-nies tal-iskola li mhux f'mitħla tagħhom ma jafuhiex. U importanti li dawn it-teknoloġija ma tintilifx, ngħidu aħna, da mhux qed nitkellmu fl-ajru, sewa ngħidu aħna iż-żwiemel bħal fniek u bħal qtatis u l-klieb għandhom ħafna kuluri tal-ġilda. U dawn għandna ħafna ismijiet aħna Maltin qodma illi hemm bżonn li nkun nafuhom aħna wkoll ma ħniex dilettanti ta' żwiemel, sewa mhux huma biss. Ħa nieħdu eżempju, pereżempju, jekk jiena ngħid żiemel ħarrubi u tintuża dik il-kelma sewa, għandi nifhem li ħarrub kulħadd jaf x'inhu. Il-kulur tal-ħarrub hu jaf kif inhu, jiġifieri hu żiemel. Ħarrubi huwa dak li bl-Ingliż jgħidulu black brown. Iva, dak huwa mhux black brown, dan huwa żiemel ħarrubi. Sewa issa, tikka kulur differenti jgħidulu li għandu żiemel aħmar rolli. Il-roll huwa coral, sewa ġifieri hija kelma qadima Maltija, roll. U l-roll ikun ħamrani ħafna drabi, jiġifieri meta jkun aħmar rolli, jiġifieri brown. jiġi, bl-Ingliż. Hemm kliem tantu qadim li lanqas nafu l-etimoloġija, n-nisel tiegħu, ngħidu aħna żiemel bellumi, bellumi, jiġi bay, bl-Ingliż, bellumi. U qastni, dinha ħafifa, jiġi chestnut, bl-Ingliż, imma mhux għax jgħidulu chestnut bl-Ingliż, aħna qastni ilna ħafna nafuha sewwa. Issa, żiemel isfar, Huwa bl-Ingliż jgħidulu palamino. Sewwa, jiġifieri, u din aħna m'għandniex problema biha, għax aħna pereżempju jekk ngħidu qattus aħmar pereżempju jew fenek aħmar, niftehmu x'qed ngħidu x'hekk, jiġifieri volja forsi nafu l-qattus mhux eżatt aħmar, imma huwa hekk ngħidu aħmar hija kelma qadima din li ssir f'lingwi qodma. Ngħidu fenek aħmar, u mela żiemel isfar huwa palamino. Sewa, issa, iżiemel u mbagħad isfar ġludi għala xi ġmiel, jiġifieri mill-ewwel ġilda, f'dak il-każ, dak jiġi cream bl-Ingliż, imma hekk bil-Malti jidhru isfar ġludi. U din sabiħa ħafna wkoll, żiemel lenkini. Aħna kellna l-lanke dari, drab magħmul mill-qoton, imma mhux qoton abjad, imma qoton daqsxejn waħda ħamrani, għandu kulur differenti, jidhru lanke. Ħafna nies ma jafux x'jiġifieri dan. It-tip ta' żiemel jgħidulu l-enkieni. Bl-Ingliż huwa dun, D-U-N, sewwa. Żiemel ixeb, griż, għax il-kelma ixeb hija kelma eqdem mill-kelma griż, ma ma jimpurtax, jiġifieri, u din sabiħa wkoll, żiemel sturnell, ngħidu aħna. Min forsi huwa dilettant tat-tajr jaf bejn wieħed ieħor sturnella kif tkun bejn wieħed u ieħor dan. Iż-żiemel joqrob lejn id-disinn tal-isturnell, ngħidulu żiemel sturnell, importanti li nkunu nafu. Bil-Ingliż huwa Roan dan. U din sabiħa wkoll, żiemel Strombli, ngħidu aħna, spotted, jiġifieri. Dinha ġejja mid-djalett Sqalli li tfisser ehm, it-tikjat, veru, ma jisu xi ħadd sparalu bil-vleġġa, bl-isterinka ngħidu aħna. Strombli, sabiħa. U biex taraw kemm il-Malti kien jirrelata tajjeb ma daw l-affarijiet, ġifiri meta Żiemel ikollu ħafna drabi saqajh bojod, ngħidu aħna, ikun kannella jew ħarrubi, ngħidu aħna. Dak ngħiduli li hu żiemel kalzettier. U għax isu għandu l-kalzetti. U jekk xi ħadd, jekk xi żiemel ikollu ngħidu aħna faxx xabjat fuq wiċċu li komuni ħafna, faxx tawali. Dak ngħidulu li huwa żiemel faċċol. Ija, faċċol. Zimmer faċċol, kulħadd kien jifmek daw il-kelmiet għandna bżonn aħna li li nibqgħu niftakruhom u nkunu nafuhom aħna n-nies tal-iskola, speċi għax ħafna drabi jiġri li l-Maltin komuni kienu jgħaddu s-sena u t-terminoloġija minn mistier għalli ben jekela minn imgħallem għall-lavrant. U meta n-nies marru l-iskola, Din it-termoloġija ntnesiet kollha u spiċċajna b'ied waħda wara u l-oħra quddiem u ngħidu li l-Malti m'għandux kliem. Jiġifieri ara kemm semmejna, bellumi, lenkieni, ħarrubi, isfar, aħmar, rolli. Nibqgħu naraw il ma jintilfux daw kliem. Għaliex għandna nitilfu?